Atutan Lai miphun kan tuanbia he pehtlai in zeidah kan chim lai ti si ahcun kan siangbawi te an phanh hlan ah Lai miphun nih hin Tidim peng Pau Cin Hau hmang in Pathian nih langhnak a rak hmuh i biaknak a rak um cang ti kha atutan ah hin sharing vun in tuah kan duhmi hna a si i hika zawn ah hin Ho tialmi cauk dah kan i cherhchan lai ti cun Pu Chawn Kio nih a tialmi cauk Lai miphun thawhkehnak tuanbia timi cauk kha kan vun i cherhchan dingmi kha a si lai i mi tampi nih cherhchan ngei loin khan cuti khati deuh in a si ti kha alnak tete a um tawn. Asinain tutan ah kan i cherhchan dingmi cauk cu Pu Chawn Kio tialmi cauk chung kha a si lai i kan program kan thawk hlan hi bantuk Lai miphun kan tuanbia he pehtlai in theihtlai tete theih na duh ve i theihhngalhnak lei ah kan nunphung kan tuanbia kong he pehtlai in chap na duh ve a si ahcun Chin History and Culture Researcher timi YouTube channel kha subscribe rak tuah ve law video zong sawm nga leng kan chiahmi video clip tete in um i hngalhnak tampi nei chap ve lai lai cacawnnak te hna zong kha video clip kha YouTube ah kan chiah deuh caah khan hika ah hin A subscribe rak tuah ve law ti kha a hmaisa sawm kan duh. Cun Facebook page zong ah khan Chin History and Culture Knowledge timi Facebook page ah khan a video clip tete aa link kan rak chiah chih lengmang caah khan follow siseh, like, comment siseh midang nih an rak hmuh ve nak hnga ding caah thazaang pek khawh ka si ti kha a hmasa bik ah sawm kan duhmi a si. Hi a si cun kan program kan thawk hna lai i Laimi phun nih hin Pathian timi an rak hngalh hlan ah an biak hmasa bikmi cu khuazing, khuachia, khuahrum kha a rak si ti a si. I lasi kong te hna, pinu kong te hna zong ka chim cang. Cu bual te hna zong cu an rak biakmi kha a si. Asinain Tidim peng ah hin kan siangbawi te, Mirang kan siangbawi te an hung tlun hlan ah hin Tidim peng ah hin Lailui khua Pau Cin Hau nih hin langhnak a rak hmuh ti si. Hi cucu langhnak a hmuhmi cu mi sinah a chim lengmang tikah an rak zum lo ti si. I a donghnak bik ahcun a tawinak kan chim. Cucu langhnak a hmuhmi cu caan saupi an zum lo nain a hnu ahcun langhnak a hmuh ṭhan lengmang tikah a zawtnak te nan a hun dam tikah cucu biaknak ah a hung cang an ti. Hi pa cin hau kan timi cu sukte phun khan lian fapa a si i thongkhat cu riat sawm nga kum kua kum ah hin ti dim khua a chuak ti si. Hi mirang nih Lairam an hun tuk hlan ah an hun tuk lio ah hin khan lian timi pa cin hau a pa cu a chungkhar he lai lui khua an zaam i lai lui khua an zaamnak ahcun pa cin hau cu a hung tlangval ti si. Hi a hung tlangval bak in khan mang cang hlan in langhnak a hmuh i cucu langhnak a hmuhmi cu Zeitindah a si kan ti si ahcun hmunrawn kaupi pakhat a um i cuka ahcun mi tampi an i pum khi ka hmuh hna a ti. Cu lio ahcun mimtlau a hung lek i chuncha bantuk khi a hung chuak an ti. Cun vancung in Pathian timi nih cu mintlau a lekmi chuncha bantuk cu a rak i cit i I mi vialte cu ka auh hna ee a ti ti si. I maw mi vialte hna Pathian khi zoh tuah u tiah ka au i asinain ahohmanh nih an zoh ngam lo a ti ti si. I Pathian nih cun a hun ka auh i pau cin hau minung nunnak cu cangcel tluk hmanh a si lo. Asinain ka bia nan ngaih ahcun vancung ah khin a zuan in nan zuang lai i ka bia nan ngaih lo ahcun valei he ka hninh lai nan thi dih lai tiah a ka ti tiah pau cin hau nih Langhnak ka hmuhmi cu a ti ti si. I Bawipa a si ahcun zeitindah kan in biak kun lai tiah Pau Cin Hau nih cun a ti i Pathian timi nih cun hiti hin a leh ti si. Hi van le vawlei le thlapa a sertu Pathian, minung le saram a sertu Pathian, mizaw vialte a damtertu Pathian tiin na ka biak lai tiah a ti ti si. Hi cu bantuk langhnak a hmuh lengmang tikah cun a khuami khukiangkap pawl nih khan an hun zumh thluahmah ti si. Hi langhnak a hmuh ṭhanmi pakhat cu nan ṭih ngaingaimi dawih le aih le hnam tibantuk khuachia khuavang vialte hna kha keimah nih hin ka tei dih hna ee tiah cucu langhnak a hmuhmi aw nih cun a ti ti si. Cun zu nan din sa nan thah i nan biak tawnmi Zu nan din sa nan thah i nan biak tawnmi kha bia ti hlah u. Mah vialte a teitu kha keimah hi ka si hung ka bia u tiah a ti ti si. I cu lawng si loin aw lawng si loin catial zong in kan langhnak a hmuh ti si. Hi cucu catial langhnak a hmuhmi zong cu zeitindah an ti ti si ahcun uh, pau cin hau ca tiah an ti, si, an ti ti si. Hi Lai miphun nih hin ca an ngei lo. Asinain pau cin hau ca timi cu an rak cawn i uh, mi tampi nih an rak cawn duh theng lo caah khan cucu a ṭhangcho lo i a thi ti kha Pu Chuan Kio nih a ṭialmi cauk chungah cun uh, kan hmuh khawhmi a si. Hi pau cin hau cu uh, nikhat cu Pathian nih cun Mangan langhnak a hmuhmi ah minung le saram vialte a sertu, mizaw vialte a damtertu Pathian ka si tiah a ti tikah Paucin Hau nih cun cucu aw a theihmi a Pathian timi sinah cun thla a cam ti si. I kum hleinga chung a zawmi bak kha thla a cam le cangkaan a dam an ti. Hi cucu a khuami pawl, a khua kiangkap pawl kha an khuaruah a har tuk i zeitindah na dam khawh ti an ti tikah thla ka cam i chikkhat tiah ka dam ko ee tiah a ti hna ti si. Ih cucu thla a cammi cu a khuakhiangkap pawl a khuami pawl nih khan a dam cu an hmuh tikah an fuh cio kaa kip in khan thla cu a campiak ve hna, a dammi zong an um ve ti kha ca an ṭialmi Pu Chawn Kio nih a ṭialmi chungah cun kan hmuh khawhmi a si. Ih cucu Mi nih khan an hun zumh deuhdeuh tikah Pathian a si ko ti kha an hun biak i cucu Pathian biakhram ai thawknak a si. Lai miphun nih Pathian biakhram an thawk hmasa biknak a si ko ti kha kan Lai miphun tuanbia kan hmuh khawhmi a si. Hi cucu Pathian a biami hna phu cu Lai pian bu tiah an ti hna ti si. Hi phundang kan chim si ahcun hihi kan siangbawi te an tlun hlan ah hin Lai miphun nih biaknak Pathian timi hi palcin hau hmang in an rak hmuh cang i biaknak a rak um cang i cucu biaknak cu thongkhat kua sawm kua kum tiang ah hin a member he tingkhat te thong sawm nga an phan ti si hi Hakha peng Tiphul khua zong ah hin cucu Lai pianbu timi biaknak cu a rak um i cucu saupi kha A rak nung lo i a thi ṭhan ti si. Hakha peng Tiphul khua zong cucu Laipi an bu cu a rak an rak um ve an ti. Hi Mirang siangbawi te an hung kai hlan ah hin Pau Cin Hau nih a biakmi Laipi an bu cu Jesuh an zumh lo caah Khrihfa cazin ah an chia hna lo i kan siangbawi te nih hin Jesuh Khrih cu Pathian Fapa Messiah a si ti kha Laipi an bu nih cun an rak cohlan khawh lo caah Pathian a biami Khrihfa cazi na an rak chiah hna lo caah hin cucu Lai pianbu cu zumh ti loin kan siangbawi te nih an hun phorhmi Pathian biak ningcang tu cu a hun i thawknak a si ti kha Khrihfa kan hun i thawknak a si ti kha kan Lai miphun kan tuanbia he pehtlai in kan hmuh khawhmi a si. Hi a khuaruahhar ngaimi a si. Kan pa le cun a thei cia zong an tampi an um kho men. Ṭhangthar mino hna nih theih a herh ngai ko tiah ka ruahmi a si caah hihi Laimi phun kan khar siangbawi te an tlun hlan ah Pathian biaknak hi Laimi phun nih an rak ngei cang i Pau Cin Hau hmang in Pathian an rak biak cang ti hi ca zong a rak um cang ti hi atutan ahhin kan chim duh bikmi kan forecast duh bikmi cu a si i an hnu video zong hi bantuk theihtlai tete kha sharing kan rak i tuah lengmang lai caah Hi bantuk video tete hmuh lengmang na duh si ahcun kan YouTube channel tu khan subscribe rak tuah law a hnu video zongah khan na hmuh zungzal ve lai ti kha donghnak bik ai ka hen theihter vun in sawm kan duhmi a si hnu video tu an i tong ṭhan te hna lai. Bye!